Għeluq u ċikku fenek. Għal din ir-rokna ltqajna ma' Borg sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-kitba tar-rumanzi.
Hemm differenza kbira bejn rumanz, per eżempju, u bħala proża u novella bħala proża. Il-novella trid tibda u tieqaf malajr, sewwa. Però rumanz hu aktar twil, aktar, aktar għandek strateġija u tgħaqqida ta' inċidenti wieħed wara l-ieħor sewwa biex turi wkoll dak li għaddej minnu l-protagonist, dak li għaddejjin minnu l-karattri u għandek kif ħa tifrex, l-awtur irid jara kif ħa jifrex din l-istrateġija mill-bidu sal-aħħar. Is-sabiħ hi li tibdih ir-rumanz u ġa għandek bejn wieħed u ieħor fejn ħa tasal, però m'intix ċert fejn ħa tasal hemmhekk u kif ħa tasal. Għaldaqstant inti tibda taqra, tibda tikteb U mhux bilfors tibda mill-bidu nett tiegħu. Meta ktibt ir-rumanza lil Ġalla, għaddew snin sħaħ u bdejt ngħid imma jiena ma kellix intemmu hekk ir-rumanz. Baqa' baqa' jdur, baqa' jewden f'moħħi, baqa' il-ħin kollu ngħid imma għamiltu tajjeb, għamilt ħażin, għamilt stajt għamiltu aħjar. Seta' mhux fis-sens tajjeb jew ħażin, però fis-sens hekk jew inkella b'mod differenti. Aktar ma tikber, aktar timmatura u aktar kif jgħidu jgħaddi ilma, eh, allura għaldaqstant iġġarrab iktar issir għani iktar f'dawk li huma tiġribiet u f'dak li huma interpretazzjonijiet tiegħek tar-relazzjonijiet li jkollok man-nies madwarek u deherli li r-rumanz Dan Lejl Ġie Alla kellu jkollu tmiem differenti. Għaldaqstant jiena mbagħad qbadt il-ġrajja tar-rumanz Rajt 'l Alla Jibki U tkompli bl-istess karattri bejn wieħed u ieħor li kien hemm fir-rumanz Dan Lejl Ġie Alla. Xorta huma żewġ rumanzi distinti minn xulxin għax għandhom il-bidu u t-tmiem tagħhom, kemm il-wieħed u kemm l-ieħor, però t-tieni wieħed jiġi qisu tkomplija, ġrajja oħra li tkompli fuq l-ewwel wieħed. Xorta jistgħu jinqraw separatament. Jiena bla ma rrid inħoss dejjem. li jkollu nikteb fuq fejn il-bniedem qiegħed magħkus, fejn il-bniedem qiegħed qiegħed qiegħed ibati. Mhux għax irrid, ma nistax, ma naħsibhiex dil-biċċa, però meta nara madwari xi tbatija, xi ħadd qiegħed isofri, xi ħadd li għaddej minn ċertu esperjenzi li mhux suppost għaddej minnhom, bla ma rrid nibqa' naħseb, nibqa' newden. Mhux għax irrid. Oliver, Alla jaħfirlu, kien jgħidli, il-miskin li ma jistax ma jaħsibx, kif wara kollox, Kien hu wkoll l-istess wieħed, għadu konna nitqu ħafna meta ngħiduha din il-biċċa xogħol, imsieken aħna ma nistgħux ma naħsbux, ma nistgħux ma ninkwetawx. Hawn ħafna nies illi għalihom ma ġara xejn, però fil-każ tiegħi, ehm, mhux ma ġara xejn, nibqa' newden, nibqa' ntella' u nniżel, kellix, kellix forsi nagħmel xi ħaġa hekk jiena jew le. Ir-rumanz Ċikku Fenek, il-Bidwi Malti, jiena ktibtu fuq, ibbażat bejn wieħed u ieħor, fuq il-ġrajjiet li kien jirrakkuntali li seħħew Ċikku. Però mhux biss, mhux biss, ngħaġġel ngħid hawnhekk illi rumanz Ċikku Fenech jiena ktibtu. Hu jgħidli dak li jrid, però jien nikteb dak li rrid. Inżid, innaqqas, noħloq, ngħid affarijiet li ma qalhomlix hu, nivvinta affarijiet biex joħroġ rumanz. Illi trid tifhem, u importanti li wieħed jifhimha, illi l-letteratura mhix strettament eżatt dak li ġara lbieraħ inkella dak li ġara llum inkella dak li se jiġri Sewwa, b'mod kronoloġiku, b'mod tikteb bid-dati u hekk, eżatt, mhix, mhix attività xjentifika. Sewwa? Però hemm, importanti wkoll, illi l-bniedem irid iħares madwaru. U dak li jara madwaru, meta jiġi biex jikteb, jidħol ġo fih, jgħaġnu u jiktbu bl-iktar mod kif iħossu hu, bl-emozzjonijiet tiegħu, bl-iktar mod suġġettiv ngħidulu. Mhuwiex il-gazzetta li tgħidlek illi ċikku fejn hekk spar fit-tal-iħin, fil-għod fit-tal-iħin u daqshekk. Imma jien nidħol ukoll fid-dettall, sewwa, għax, l-għaliex, anki x'nissupponi jien li seta' kien, seta' jkunu raġunijiet. Dik id-differenza bejn l-arti u x-xjenza, eh? Għax l-arti tħallik toħloq u timraħ u tistħajjel kemm trid int. Però x-xjenza torbtok u tgħidlek li trid tikteb eżatt dak li seħħ, dak li ġara, fil-ħin, bid-dati, bil-provi, bix-xhieda, b'kollox. Imma il-letteratura mhix hekk, il-letteratura għandek il-ħelsien kollu li tgħid li trid u tikteb kif trid int. Girgor dawwar subajh madwar żaqq il-bhima, jimbotta u jipprova jiżelqilha imqar ġeru ieħor, jipprova jressqu imqar lejn id-dawl. Il-kelba rħiet rasha, mitluqa għal kollox. Girgor kien jaf li kien ġaralha bħal ommha U f'dawk il-waqtiet, qosra qosra, iħoss taħt subgħajh iċ-ċaqliq għajjien tal-ġriewi li kien fadal f'żaqq il-bhima. Imbagħad ix-xiħ qam fuq tiegħu. Deffes idu fil-but, ħafif ħafif, ħareġ mus minn ħżiemu, fetaħ il-mus, qabad il-kelba, Żomm! qal lil Silvio. Żommha, żommha sew! Hu żamm is-sieq l-oħra u silet sinjal ma' żaqq il-kelba. Il-kelba ma wriet ebda ħjiel ta' uġigħ. Imbagħad ieħor. Jifred il-ġilda tal-bhima mejta u daħħal subgħajh u silet aktar u aktar u ftit ieħor u kien hemm id-demm, aktar demm u mesaħ b'tarf l-ixkora. U kien hemm il-ġriewi imqartztin f'rit ta' rqiqa ta' ġilda. Girgor qabad wieħed, neħħielu rasu mill-borża li kien imkebbeb fiha, qagħad jarah għal waqtiet qosra donnu jrid jiċċaqlaq, riġlejh kollha skossi. Tajba Silvju, tajba Silvju, ġibli tibna, ġibli tibna! qallu kollu għaġla x-xiħ. Isa, ħaffef, ħaffef, hemm l-ixkora taħt il-karettun! Ġibli tibna, Isa, Isa, biċċa tibna rrid! Silvjo sab l-għalf tal-bagħal fi xkora taħt il-karettun, ġab tibna u tah lil Girgor. Girgor deffes talf tarf f'ħalq il-ġeru u nefaħ bil-mod, imbagħad reġa' ġibed in-nifs u reġa' nefaħ u l-ġeru ċċaqlaq. Qed jieħu n-nifs, qallu, qed jieħu n-nifs, qed tara? għajjet ix-xwejjaħ u qiegħdu qrib l-ewwel wieħed fuq l-ixkora. Girgor qabad ġeru ieħor u tah in-nifs ukoll permezz tat-tibna. Nefaħlu, ħasslu sidru, nefaħlu mill-ġdid, ċaqalqu, ċaqalqu saqajh, ċaqlaqlu rasu, iżda ma ċċaqlaqx dan il-ġeru, mhux bħall-oħrajn. Imbagħad qabad ieħor.